Ammoo gaafa barbaade namni akka barbaadeen Islaamummaa dhiisee bultii 80tti, 40tti ximqatiidhaan godhata. Kun macaafumatu dubbata. Namni karaa dhugaa irra dhalate irratti deebi'ee du'uu barbaade Islaamummaa irratti du'uun Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan siin kenne keessaa Islaamummaa fudhadhuu kottu jedhe. Amantiin dhugaa Islaamummaadha. Islaamummaan alatti amantiin kamuu hin jiru. Namni kamuu immoo amantii Islaamaa dhugaa sana fudhatee waan Rabbiin sii kenne wajjin alatti fudhattee gara Rabbiitti deebi'uun dirqama. Namni kamuu Islaamummaa isaa immoo fudhatee Rabbitti haa deemu. Islaamummaa jechuun ammas nageenya malee waa biraadhaa miti. Rabbiif ajajamuu, Rabbiif sagaduudha. Waaqa tokkicha dhugaadhaaf sagadamu sanaaf sagadaa, kan biraatiif hin sagadinaa. Dhugaan jirtu kanumadha. Lakki kijiba dubbadhu namni naan jedhu immoo dubbachuu danda'a. Islaamummaan dhugaadha. Waan uumamaan namaa kenne tokko dhiisuun barbaachisaadhaa miti. Lammaffaa wanti isiniin jechuu barbaadu, Iyyasuus Kiristoos Nabiyyi nuun jaallannu. Nabiyyii nuu kabaji. Akkasumallee Islaamummaa keessatti kan barattoota isaa barsiise asirraallee Waaqayyo tokkicha dhugaa sana gabbaraa kan nuun jechaa turedha. Yesuusiin hin jaallannaanii hin kabajnaanii? Isinis Yesuus Kiristoos karaa inni isin barsiiserra fuudhaatii ykn karaa inni isin barsiiserra waliin deemaa. Yesuus Kiristoos. Badii keenyaaf jecha nuu du'e kan jette Yesuus Kiristoos badii namaatiif jecha hin duune. Yesuus Kiristoos Yahuudaatu birrii soddomaan gurgure jedhe. Lammaffaa obsi nan dubbadha san booda dubbadhu. Al tokko nan dubbadha an dubbatta dhiifama. Yesuus Kiristoos al tokko dhiifama godhi. Yesuus Kiristoos badii keetiif du'e naan jechuudhaaf fakkeenyaaf ani

Ofiifi. Kan baratus kan jiraatus ofiifi. Namni bakka kee qabriisiise hin jiru. Namni bakka kee ofii jiraatu tokko hin jiru. Ammoo wantin adaraa siin jechuu barbaadu maalinni, amma bakka feete deemte hunda keessattuu kiristaanummaa keessattis yoo ta'e sirriitti akka barattu hawwii kiyya. Siin hawwa. Maaliif jennaan kiristaanummaan. Amantii erga jettee dandeete, gad-seentee hubattee sirriitti barattee gaafa jette kiristaanummaa keessaati waan qabattu wayii jira. Achuma keessa teessee illee amantaa biraa illee dubbisuu illee hin dhiisiin maaliif amantaa sana keessatti waan baratte kan biraa keetti argachuun mala, kan as keessatti qabde achitti argachuun mala wal bira qabdee ilaaluudhaaf amantaa kamuu dubbisuun barbaachisaa dha. Cal jettee hin taa'inii baradhu hubadhu siin jedha amantaa irraati. Wanti biraa wantin jedhu tokko hin jiru kanuma ergaa isinii dabarsuu barbaade. Ijoolleen muslimootaa immoo

Ilmi dhiiraa bar xiyyiitii obsa. Billaa obsaa bar itti kaayanii. Argitu warra walloo. Xiyyiitiin asiin seentee asiin seentee obsaa bar.